kabisa an gima ng'e nachiwo maber kabisa koro kang'e kaka ichiwo kanyo but mano sogoni kopo ni achwanyi ka mosi kamano rita dhodi kawuono wach moro chanda wuod jaboro pinja ok ok nachayi osiepna Eh, eh. but agombo ni pogna gik moko ariyo wan kod jakong'o Eh? to gi jok mok madh kong'o Eh? to jok mok madh kong'o osebedo ka penja Eh. to an aonge dwoko ni Eh. ok ni koro aneno ni in ma in gi lony ahinya e wachni lakini nitiere kaka inyalo dwoka matin Eh. ang'o miyo jakong'o kochiew gokinyi to nyaka omadh kong'o mondo ogol lok jakong'o mano ng'at morundore kong'o ma kong'o rundo ma saitan ma jogunda gi osekuong'o ah, ah. ema madho kong'o to golo lok gi kong'o no. to ng'at mariek hey. Eh. madho kong'o mm. to konindo kochiew gokinyi to winjo ka pod wiye pek yes. omadho sup uh -huh. odhi kata mana kama chalo kaka oringe point kacha yes. timiye sup to hoso hey. Eh. to yawo wiye hey. Eh. ka pache koro chak duogo bedo par male maliw lakini jakongo ma jakongo ma manyuolo nyono ne piny manyuolo nyono ne piny en kongo ne mochako donjo e kiny mondo gol ne lo kwargi no fe kong iwinjo between soup gi kongo hey. Eh. ere maber kiyawo go wigo kiny soup gi kongo kapo ni kongo no ninde wiyi ber kimadho soup ahinya sup mar orenge Eh. orenge sup Eh. mochwak maber mokete apilo Eh. okete kedhno gi- gi chand kedhno kose Gi chilo mondo ochuri. ochuri Eh. moko lingi ochuri matin gi apilo mathin Eh. bas mane ma healthy kodi kimadho tiwinjo ka koro dendi yawore pachi yawore Eh. wiyi koro tiyo Eh, kong'o nyaka

Eh, Ora jo cry. Eh. Yeri penjo ni samoro apimi. No, ok ori. ni jakong'o, Mm. but mana kuom lony matin ma in godo nikech ing'e ni ji lori wuod ma. Kong'o Ng'e ni healthy. siaya kumi wuoke cha. Eh. Achwaka ni, Eh. end of the day. Eh bas, koro ineno. Kongo beer and barley. Yes, Barley. eh, awinji. Barley Eh. and food. Oh. To food ema mi ineno wachwe kaka. Wachwe ni. Wuod ma kong'o be chiemo.

kimadhe matin mm. to okonyi e digestion mm. okonyi e digestion e. kasto ogolo ni stress e. pressure e. tuoche machalo kaka sukari ok bi muli kata matin jakong'o gi jasoda ere ng'ama donjo e polo piyo chon chon time yesu ye yadho ged ni to jakong'o koso jasoda osedonjo jakong'o direct chunya ler kabisa kuma ka jakong'o an aseneno jakong'o moseketa piny mochiemo eh. ma chiemo monyiewo everything eh. lakini Dak obi kata mana siling'. Aya, ng'ato obiro nyiewo njugu kata mama moro ma muofu obiro kwayo pesa. Eh. Odhi e bar to yudo jakong'o, ng'at ma madho kong'o bi ane kata mana bich auchiel moko. Eh. To yudo jasoda moro madho sote moro mathin nikech gi joma ngundi gimadho mathin e i bar. Ng'ano madhi kuongo miye kata ne wan kodi Eh, wuora. eh. Ng'ano mane okuongo chiwo siling' piero ariyo. Jokong'o nochiwo 2020 kendo jokong'o yani is like order of the day. Josoda Josoda to kata an ok agolo. Oywago nyaka silinge 30 monyiewo. Itemo wacho ni jo monyiewo soda matin. Itemo wacho ni jo jokong'o chunygi ler. Kapiso koma ka Jakobo. Kopogore gi kong'o monyiewo nino bo nyami kata siling midhi ge odi. Mumi nyaka transport. Jakong'o. Mumi transport. Bwana wuo kuom jakong'o. Bwana polo to chomo u jokong'o ter. Gima kik timna richo. Eh. Ma kong'o gi chuny maler mm. chiw chiw chiu peana peana peana Eh. kunywa supu asubuhi Eh. maisha inaendelea Okay. Eh. Sawa wawinyo kaka jokongo makubura onge wach meduru ma- madho lowa Okela godo. madho Eh. ma koro rieko lakini Oh. madho to kabil But from experience. lewa ni pok nobilo kong Ah. ok nyal bilo Oyo, pok Bilo na- obilo. Ando. Ah, an. Pok imadho kong'o. Ah, mil kong'o an. Eh? Ai, ndio. Kuma imadho gi ting'e Kisumu ka? Eh. Sewija wija. Asewija. Ah, Daktari Ken Okoth gi Brighton Odulo kamuru out clean mondo unyiswa ni to kong'o be yath. Wuod Jomoko- Jaboro nowacho ni kong'o yath. Jomoko bende madhe bedroom daktari ipano wakiewu. e tok kom kacha jodolo moko ibadhe lakini kichopo to wagi ler mm. wagi ler eh, eh. eh, un yaboro kongoni awinjo ka jomoko wacho ni omiyo ng'ato bedo kod clear mind mm. kata ni omiyo bedo kod ngufu be nadier ni kong'o ah, miyo ng'ato bedo kod paro moro mochwiny koso mm. kong'o miyo ng'ato gaga koko kare ura moro ah, gima ng'eyo nomiyo ng'ato moral No. Mara nitie jok moko mok nyal timo gimoro ka ok obile. Okay. For example, an mm. kinya nyalo host ka en mheshimiwa governor Oparanya. Eh. Eh? eh. Samoro kaluoro mheshimiwa anto mheshimiwa ni adhi atake nadi. Mm. Adhi penje penjo moro mapek nadi mondo duoka. Mm. Ah, nyalo okawacho ni mane gima kinya ah, timo but jalo lidho but jalo lidho moro mathin koro eh. kabiro to nyisa mwezi wa nyaje eh. tuambie odi koro ndio jafwambo wange utegno eh, odi muko aje un gi free ticket mumiyo ji so ng'ato manyo ticket mare bwanaatlist omiyo ji moral utieko ne ng'ato stress samoro ng'ato ne nigi liel to mm. ng'ato nyiso ni bwana chwade kata glas moro achiel moro iwinjo mm. ka wachan e eh, bana kata ka baba otho kamano mm. bana my is life bwana nyaka life dhi mbele jomoko nitie ma koro kuyo mana kama mm. to kistwaye kata ka galas moro mm. ah, en sawa kabisa kong'o koso soda ma en life kong'o soda ni tuo sukari biro negi